70 o swyddi yn cael eu colli. Y boreau oedd waethaf ers i'r ffatri gau a Mam yn colli ei gwaith. Doedd dim bris arni i fynd i unrhyw le. Wyt ti'n meddwl bod hi'n ocê? Nac ydw.
Mae angen rhywbeth i'w wneud ar Mam. Dydi o ddim yn dda iddi wneud dim byd! Ond mae'n siŵr o gael swydd newydd cyn bo hir. Sam!
Wyt ti mor blentynnaidd weithiau! Oh! Dim ond ugain munud yn hŷn na ti ydw i, ond ti'n gofyn cwestiynau o hyd! Ac yn disgwyl i mi wybod mwy na ti! Mae na 70 o bobl yn y dre ma'n chwilio am swydd! Sam! Bydd mam yn OK.
Un mis arall y dwi ei angen. Fe fydda wedi ffeindio rhywbeth arall erbyn hynny. O, ie, yeah, dwi'n gwybod. Na, nes i ddim talu mis diwetha chwaith. Oce, okay, oce, okay, dwi'n deall. Ie. Bydd yn rhaid i mi ganslo. Ydy pob dim yn iawn? Fedra i ddim fforddio talu am y sianeli ychwanegol ar y teledu. Wel, rwt ti ar eu hanner nhw, beth bynnag. O, Mam, dydy o ddim yn beth mawr. Wel, bois!
Pris 'di'r broblem. Ni'n diffyg pres, mi ddylwn i ddweud. Biliau oedd yr holl bapurau oedd yn yr amlenni a welais yn gynharach. Rwy'n siŵr y byddai gen i swydd newydd erbyn hyn, ond mae'n rhaid i mi wynebu, efallai na fyddai'n dod o hyd i ddim am dipyn, ac yn y cyfamser, Mae hi'n dynn iawn arnyn ni. Mam, dydy o ddim ots am y sianeli lloeren! Bydd 'na fwy o newidiadau na hynny. Bydd yn rhaid i ni wario llai ar bopeth! Trydan, nwy, bwyd. O! Fydd o ddim yn hawdd bois, ond... Does gen i ddim dewis. Wel, sut ydyn ni am arbed pres te? Dwi wedi gwneud rhestr o'r pethau rydyn ni'n gwario pres arnyn nhw.
Ond does dim posib cael gwared yr un o'r rheina!
Mi fedrwn ni dyfu ein llesiau ein hunain! Syniad da, Rair. Ond fedrwn ni ddim gwneud hynny. tan y gwanwyn nesaf. Ond mae yna ffyrdd eraill o arbed pres ar fwyd. Dim take away, dim chicken tikka masala reis. A dim llawer o gig chwaith. Mae'n ddrud ofnadwy. Dim prydau parod. O! Llawer o gawl. O! Yw di frecwa? Ugh! O plîs mam, unrhyw beth ond uwd! Dwi'n casau uwd! Dydi uwd ddim yn un o fy ffefrynnau i, chwaith! O! Ond mae'n rhaid i ni gyd ddod i arfer gyda beth fel hyn am ychydig! Uwd!
Ych a fi! Dwi'n cofio darllen llyfr am ferch fach oedd yn dod o hyd i lwyth o

Mae nain Saron newydd gyrraedd! Ohh!
Sôn am greaduriaid llwyd afiach! Yhoo! Ohh!
Mai! Tyrd yma! Dwi ddim isio cerdded mwy na sy'n rhaid yn y sodla 'ma! Rwyt ti wedi tyfu! Ew! Rwyt ti'n debyg i mi pan oeddwn i'n doi di. Na!
Ie!
Yn dal! Ac yn denau! Mae Sam yn fwy tebyg i deulu ei fam. Staki! Oh! Sami! Sut wyt ti'n nghariad i? Enw ci ydi Sami! Oh! Sut ydych chi? Wonderful!
Diolch, Karen. A ti? Iawn, diolch. Wel, hidio beth am y job? Mae wastad angen gweithwyr fel ti. Sammy, wyt ti wedi meddwl gwneud mwy o chwaraeon? Roedd dy dad yn nhîm y rygbi a phêl-droed yr ysgol. Mae'n well gan Sam ddarllen a gwneud ei waith cartref. Fo ydy'r bachgen mwyaf clyfar yn y dosbarth! Dad! Roedd dy dad yn wych yn yr ysgol hefyd! O! Dydy o ddim mor wych rwan! Dwi'n mwynhau cerdded! Whoo-hoo-hoo-hoo!
Nid chwaraeon ydy mynd am dro! Mae cariad! Mae angen i mi fynd â ti allan i siop am ddillad. Mae gen i ddillad, diolch! Na, na, Mai fach! Dillad fel rydyn ni isio i ti. Ferogiau, setiau, rhywbeth efo dipyn bach o glitz! Dewch blant os mae eich y mam angen amser i lanhau'r tŷ!
Roedd pethau'n mynd o ddrwg i waeth.